Baba day to day eye care consult abusuafoɔ day to day eye care consult yɛ bea bi a yɛhwɛ ani ani mu yareɛ bi a ɛno na oburoni bɛka sɛ yɛyɛ comprehensive eye examination w'ani sɛdeɛ ɛyɛ wɔ bia yɛyɛ glaucoma screening we do refraction sɛ nkekaw, sɛ ɛporo nsuo, sɛ ɛyɛ wo dɛn, biribi biara a ɛfa ani ho deɛ, ɔba day to day eye care consult a, wobɛnya ama yɛahwɛ ama wo. Yɛyɛ adwuma firi Mondays ɛkɔsi Saturdays, 8am to 5pm. In fact, yɛyɛ retinal imaging, yɛyɛ VFT, wohia specs, sɛ w'ani, deɛ yɛsan frɛ no OCT, ne nyinaa yɛyɛ bi wɔ day to day eye care consult. Yɛwɔ Adakwa Gyaakye junction.

ɛnɛ sɛdeɛ wiase korɔ no deɛ wobɛdi ɛne deɛ wonom woanyɛ anidahɔ a ɛbɛhaw papapapapa sɛn sɛ anyarewa dodoɔ no nyinaa short respect wɔmfɛre obiara ɛna wɔnsuro bia so diberɛ but thank god sɛ balm of gilead alternative clinic ɛyi ne ti kuma ase ghana ha ɛfiri adidie ho akwankyerɛ dietetics ɛde fa homopathy physiotherapy

Tea no office akyi pɛɛ ɛna ɛsan ne Ayigya hotel ɛyɛ opsit. Frɛ zero two four zero five one two one seven one ɛne zero two zero two four seven four six five five so. Ɔdasɛniee, Doctor Edmond Arthur se ma wo kitchen ɛnyɛ wo pharmacy.

Good. Yɛda Nyankopɔn ase sɛ ɛna anwumerɛ nso ɔde yɛn nkwa akyɛ yɛ. Nyame wayɛ adeɛ. Ɛɛh ɛnyɛ ɛnyɛ bɛtɛɛ saa. Akɔneaba no nyinaa mu no wama yɛn nan ampem boɔ. Ɛɛh wa wakora yɛn wɔ ne ntaba kɛseɛ no so ɛma ɛnɛ da yi yawa da kɛseɛ kama kama sei a ɛyɛ me ara me dee yawata. Nyame de yɛn nkwa akyɛ yɛ a Na ɛsɛ Nyame wayɛ adeɛ Owura Yesu yɛda wo ase eh Me din de Dicken Doctor Edmond Atta Me ne me team no nyinaa crew no nyinaa ɛma wo adwo de ba your kitchen your pharmacy so Ɛnɛ na ɛyɛ the fifth week anaa sɛ nawɔtwe a ɛtɔ so nnum a Pen TV de dwumadie yi baeɛ eh eh Ɛnɛ yɛ the fifth week Last week anaasɛ naawɔtwe a atwa mu yi yɛdii nkɔmmɔ, yɛhwɛɛ eh, biribi faa stress ho, na yɛhuu sɛ stress wɔ hɔ yi no ɛyɛ adeɛ a ɛha adwene. Wohwɛ yareɛ ahodoɔ a ɛrekɔ so nyinaa no a, ne nyinaa no farebae no yɛ stress. Ɛno nti yɛhuu sɛ, sɛ wobɔ mmɔden na sɛ wotumi manage wo stress na eh, wonya mmerɛ ma wo ho, wogye w'ahome, woyɛ exercise kamakama, wodidi ye, na nneɛma a mekyerɛɛ no nyinaa no wode gu n'akwan mu a, yareɛ ne wo bɛto nkwanta na moapae te sɛ deɛ Owura no kaeɛ no. Ɛɛ, mepɛ sɛ mefa saa akwanya yi so na Me Sponsors, Day-to-day eye consult a Dɔkta Ebenezer da ano, wɔwɔ Adakwa-Gyaakye, Kumasi. Madi kan aka sɛ, sɛ wopɛ baabi a wopɛ sɛ w'ani a ɛyɛ wo ya, machines a papa, competent doctors a wɔbɛhwɛ wo deɛ a, the only place a ɛwɔ sɛ wokɔ yɛ Day-to-day eye consult a wɔwɔ Kumasi, Adakwa-Gyaakye. Sɛ yɛrehwɛ yɛn ho yareɛ a, Ɛnfa ho ne ɛkwan a ɛwa, ɛyɛ about resource, wokɔ baabi a ɛretia na sɛ wokɔtua sika na wowie na wokɔ bii na wokɔ sii, wokɔ dii na resource amma a, woato wo sika agu ma woanwe koraa w'ani no yɛbɛsan ayɛ no basaa. Ɛno nti ma wo nan nyɛ ntiantia na Nyame ayɛ adom a ɔkyena Kɔ hɔ frɛ numbers no a ɛgugu screen no so no. Na mesan kae wo sɛ Balm of Gilead Alternative Hospital a Nyankopɔn adom team no nyinaa meda ano, wɔn nso ka ho na yɛde dwumadie yi reba. Yɛdi kan asrɛ sɛ yɛpɛ more sponsors, ɛmu asɔfofoɔ ne apostles ne mpaninfoɔ a ɛkeka ho frɛfrɛ bebree sɛ time no ɛti a nanso Yɛ time no yɛ sika. Yɛbɛsrɛ sɛ ma no nka w'akoma na bɛ spɔndza na yentumi nya mmerɛ na w'ankasa nso frɛ na yɛnkyerɛkyerɛ wo na wo kitchen hɔ nyɛ wo pharmacy. Last week yɛreconclude no yɛhuu sɛ adeɛ baako a stress ɛde ba nipadua no mu pa ara yɛ blood pressure, hypertension. Sɛ wunya hypertension a, wobɛda amlodipine anaasɛ nifedipine so. Ɛbɛ manage wo, but as part of wo reyi wo ho afiri hypertension yareɛ no mu no, ɛgyina wo so. Te sɛ w'ankasa wo discipline wo ho na wo manage wo stress, wo didi yie na lifestyle changes a Ebetumi ama results aba na nnuru no a woda so no, dɔkta a ɔrehwɛ wo aka sɛ gyae nom no, ne nyinaa begyina wo so. Yehu sɛ, sɛ yɛn mu kaa sɛ wɔ kitchen hɔnom wobetumi ayɛ pharmacy na yɛatumi ade yɛn ho afiri hypertension ho, na aminodepen ne fedepin a ɛda so ne other nnuru no yɛafiri so deɛ a, ɛnneɛ yɛkasa faa kube ne to no ho, ɛnna yehu sɛ kube to a ɛhɔ yɛ mmerɛmmerɛmmerɛ, woyi exocap no na woba mesocap a ɛyɛ the middle portion a fibre adeɛ brown no wɔ hɔnom no mmerɛmmerɛmmerɛ tamtam no, wowe na wo nsa bɛyɛ sei na womene mu nsuo no na wope ne fibre no gu anɔpa ne anwummere a, ɛbɛboa wo because ɛhɔ no yɛ loaded with a lot of potassium. Baabi a potassium wɔ biara no nkyene brɛ ne ho ase, ɛyɛ sodium. Nkyene absorbe adeɛ. Ɛno ne nneɛma a yɛhwɛɛ ho asɛm. Na yɛnya comment bi firi yɛn yɛn tiefoɔ no mu bi hɔ, merefa baako pɛ. Ɛyɛ baako sɛ, Doctor thanks you very much for the program, my name is Angie, I'm really suffering from chronic stress, it comes and go but now eh it rolls for me and can't manage it at all. Eh Sister Angie, eh I think sɛ. Yɛadi kan aka ho asɛm, but mɛsrɛ wo ahobrɛaseɛ mu sɛ yɛpɔn a na woafrɛ me. Ɛnnɛ da yi, deɛ ɛda pono so no, atiefoɔ, ɛmu ɔduru. Yɛreba abɛwurawura mu. Ɛno nti mɛsrɛ wo sɛ, baabi a yɛadu no, fa wo book, fa wo pen na yɛnyɛ ready. Yɛbɛwurawura baabi mu, yɛbɛwurawura mu ankasa. Ɛno nti yɛdan yɛn ho aba, na yɛba a, Na hwɛ nsɛm a ɛda ɛpono so. Nyame nhyira wo.
Ɛnnɛ, sɛdeɛ wiase rekorɔ no, deɛ wobɛdi ne deɛ worenom, woanyɛ anidahɔ a, ɛbɛha wo papaapapapa. Sane sɛ anyarewa dodoɔ no nyinaa shorte respect, wɔmfɛre obiara ɛna wɔnsuro obiara so diberɛ. But thank God sɛ Balm of Gilead Alternative Clinic ayi ne ti Kumasi, Ghana ha, ɛfiri adidie ho akwankyerɛ, dietetics, ɛdefa homopathy,

Good ma wo kitchen nyɛ wo pharmacy wei yɛ straight na wo pɛ sɛ wo kitchen yɛ wo pharmacy deɛ a ɛwɔ sɛ wo ba balm of Gilead eh ɛfiti eh eh south ha Accra ɛkɔsi ɛsirim wo pɛ baabi a wo ho bɛ tɔ wo korɔgyeen a yɛn fa eh nnuro ngu adeɛ mu ma wo nom nsɛe wo liver na wo pɛ results deɛ a mɛdi kan aka ɛnfa Distance ɛnyɛ excuse. Bɔ mmɔden sɛ wobɛba Kumasi na Nyame afa me so na mahwɛ wo. Woanom nnuro aa bɛyɛ five, ten years ni, ɛnkɔ da. Adɛn nti na womma na menhwɛ wo na biribiara nyɛ kama kama ma wo? Ɛno nti yɛpɔn a frɛ number no na bra Balm of Gilead na Nyame nam me so nso mboa wo. Anwumerɛ yi yɛbɛsua adeɛ afa bɔɔfrɛ ho.

Ɛɛ, sɛ wofa nipadua no mu a, ɛɛ, yɛfrɛ biribi the gut system anaasɛ intestinal tract. Sɛ worefa the gut system deɛ a, ne yɛrehwɛ biribi afa y'ano, ɛɛ, osophagus, na y'abɔ wura yɛ stomach, ɛɛ, yɛ yɛ yafunu no. Mpren bebree no, nkorɔfoɔ nim sɛ Afunu ma no ɛɛ wofa biribi sei no a ɛno na ɛyɛ wo yafunu daabi ɛɛ stomach no wɔ hɔ na wofa stomach no a ɛɛ wɔ abdominal cavity no yɛwɔ biribi nso a yɛfrɛ no pancreas ɛɛ yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no ɛɛ intestine intestine no yɛwɔ small wɔ hɔ yɛwɔ large nso wɔ hɔ Ɛɛ, yɛde ɛno no nso to nkyɛn a, yɛwɔ baabi a Nyame yɛ yɛn adom ne nnuane no a yɛredi no nyinaa no nso, ɛyɛ n'adwuma wie na ɛpɛ sɛ ɛpue a, baabi a ɛfa, yɛwɔ anal canal no nso wɔ hɔnom. Wei nyinaa ne other ones ɛka ho fɔɔme the gut system. Ɛɛ, the purpose of gut system no anaasɛ saa gut system no botae a Nyame nyansam no wayɛ ne sɛ, Yɛn nnuane a yɛredi no mmubumu, digestion, bɛ take place wɔ hɔ. Na digestion nso retake place wɔ hɔnom a, ama biribi a yɛfrɛ no absorption. Nnuane no a yɛredi no, nnuane nnuro no a ɛwɔ mu no, ɛtumi absorbe, ɛwurawura nipadua no mu ma nkwammoa no nso nya nnuane di ma nipadua no gyina ne nan so. Na men bɛka sɛ, na woasi pi asi ta. Na ne nyinaa mu no nso, wodidi wie a, Na mehu sɛ nneɛma bi nso wɔ hɔ a ɛnyɛ, ɛwɔ sɛ ɛba abɔnten, ɛno nti yɛfrɛ biribi excretion. Ɛwɔ sɛ nneɛma a ɛnyɛ no nso ba abɔnten a excretion bɛ take place whereby a those waste materials no bɛ metabolise na aba abɔnten. Ne nyinaa yɛ nneɛma a gut system no yɛ. Na adeɛ baako a ɛɛ gut system no mpɛ ne sɛ wobɛma nsukɔm ade wo. The more a nsukɔm de wo no, wonya constipation because nnuane a wodi no, sɛ ɛnyɛ fluid, eh, yɛka sɛ nsukɔm a, ɛnyɛ sɛ necessarily sɛ wonnom nsuo, na mmom no, nnuane a wodi no ɛyɛ dried, sɛ ebi a wodi paano, bayerɛ a yɛakye, kɔkɔɔ a yɛatoto, those Ɛɛ, nnuane no, ɛba no sɛ ɛbɛma wo yam atim. Ɛno nti, ne nyinaa yɛ nneɛma a ɛtumi afɛkte gut system no, ɛna nneɛma a ɛkɔntɛni ɛɛ carbon, haa, ɛɛ carbon, ɛno nso yɛwɔ drinks bebree wɔ hɔnom a carbon wɔ wɔn mu, ɛna spicy foods, you know, ɛɛ wɔtɔ fried rice na cream yi ne wei ɛgugu so, ɛne nneɛma bebree. Na anwummerɛ yi, Anwummerɛ yi, Nyankopɔn adom no, yɛreba abɛhwɛ kwan a wɔ Gat system no, wɔn a wɔn anom nnuro for bɛyɛ five, ten years ni, wɔn a develop chronic ulcer. Yɛka sɛ chronic ulcer a, kyerɛ sɛ wɔanom antibiotics a ɛwɔ hɔ, ɛɛ wɔanom, me mmobɔ nkorɔfoɔ product wɔ ha, wɔanom ɛmu antibiotics a ɛwɔ hɔ, ɛɛ. Obi nso wɔ hɔ a ɔbɛlkye. Ɛɛ wowɔ hɔ ara nso eew. Kyerɛ sɛ term biara no ne upper ɛɛ digestive tract no ɔbɛlkye. Term biara osophagus no mframa wom, excess air ɛwom. Obi nso wɔ hɔnom a ɔte hɔ ara ɔse uumm. Ɔhu? Ɔwɔ fra fraturance. Na kyerɛ term biara mframa nenam no to epiepie ba. Ne nyinaa no yɛ some of the disorders of the gut system. Obi nso wɔ hɔnom a Na n'afuw ayɛ kutuu, tɛm biara no n'afuw ayɛ kutuu. Obi nso wɔ hɔnom a onya acid reflux, odidi wie a na egyinagyina ne bo na sɛ ne bo hyehye no, na hypercalcemia nso de ne ho agyem. Ne nyinaa no yɛ disorders of the gut system. Na anwummere yi, ade yi a ɛda ha yi, bɔfrɛ, bɔfrɛ bɛboa wo, ne ntɛm ne ne se a ɛda m'anim yi, bɔfrɛ. Sɛ wofa bɔfrɛ a, Ekikyɛmi a, bɔɔfrɛ a abere, ɛnyɛ ne ti pɛn ne bɔɔfre bunu. Bɔɔfrɛ a abere, ɛnyɛ ne ti pɛn ne bɔɔfre bunu. Bɔɔfre bunu no, ɛwɔ nnuane nnuanennuro bebree wɔ mu, bɛ mede state afiri bɔɔfrɛ a abere. Sɛ bɔɔfrɛ bere a, nnuanennuro no a ɛwɔ mu no, ɛɛ. Ɛnnɔɔso nsene bɔɔfrobunu. Bɔɔfrɛ nso a abere a tuntun tuntum wɔ ho no, yɛfrɛ biribi tumonoposis factor. Ɛnyɛ deɛ abere no a ɛyɛ yellow paa no atipɛn ne deɛ tuntun tuntum wɔ ho no. Nipadua no, yɛfrɛ biribi free radicals anaasɛ oxidant. Woredidi, worehome, ɛyɛ nneɛma bɔne a ɛwɔ nipadua no mu a ɛtumi ma nkwammoa no Nwini foforɔ na ɛde cancer ba no. Woredi bɔɔfrɛ a abere a tuntum tuntum wɔ ho, nnuane bi a abere a tuntum tuntum wɔ ho a, ɛsi saa ade no kwan. Ɛma natural death of the cell take place, yɛfrɛ no apoptosis. Na bɔɔfrɛ bunu wei no, ɛɛ worefa ɛho no a, ɛne bɔɔfrɛ ankasa n'ahaban no a ɛyɛ bunu sɛ ɛyɛ ɔbaa anaa sɛ barima. Obi bɛbisa nti ɛwɔ sɛ meka hyɛ wo prɛko. Bɔɔfrɛ bɔɔfrɛ a N'ahaban no, ɔbaa anaa barima ne Borɔfo bunu sei no, ɛwɔ nnuanennuro bi wɔ mu a baako yɛfrɛ no papain. Papain no a ɛwɔ Borɔfo bunu, either sɛ n'ahaban anaasɛ Borɔfo no a unripe one no, ɛyɛ one of the powerful enzymes. Nkane no, yɛn maame mo yɛ nam, wɔn yɛ mpunam, kotodwe ne nam a ɛyɛ den a wɔtete Borɔfo ahaban to so. Sɛnea ɛbɛyɛ a nsuo no nhu no a ɛf ɛ ɛyɛ dɛn adua ɛ ɛ nam no yɛ wei no, ɛtɛndarise no, ɛma amino acid peptide bonds no, those ɛɛ protein no ɛna polysaccharides no, carbohydrates no ne wei no, ɛ ɛ ɛ ɛma no yɛ mmerɛmmerɛmmerɛ, ɛtɛndarise ɛnam ne protein nneɛma a ɛyɛ ha. Ɛno nti, sɛ wofa bɔɔfebunu wei a, The moment a n'ahaban baako pɛ ayɛ sei no, eh, te sɛdeɛ wohu no wɔ mf mfonini no so no, eh, wobɛ hohoro ho na woatwitwa agu blender mu anaa sɛ wode w'ayowa na ebia woafa nsuo sachet baako ne fa woatwi w'asosɔ ne so na woanom no. Ɛkɔ wo gut system no mu anaa wo sɛ wo abdominal cavity no mu a, deɛ ɛyɛ ne sɛ apart from papain no, ɛwɔ numerous amount of ascorbic acid a yɛfrɛ no vitamin C. Vitamin C a ɛwɔ bɔɔfrɛ mu no, ɛnyɛ guava, anaasɛ ankaa, anaasɛ lemon, akuturo, anaasɛ ankaatwadeɛ, lime, mo atipɛn no no, anaasɛ tangerine, no. Bɔɔfrɛ yɛ loaded with high amount of ascorbic acid, ɛno nti obi a wowɔ ulcer a wako ara a ɛnkɔ, menkɔdi ankaa, aberɛ a bɔɔfrɛ wɔ hɔ, wodi a w'afono mu nkaw. But the amount of ascorbic acid a ɛwɔ bɔɔfrɛ mu no ɛyɛ numerous. Baabi a vitamin C wɔ biara no ekuro ewu. Ɛno nti na sometimes wokɔ hospital na wo complaini sɛ wo yam yɛ wo ya, yɛama wo antibiotics na yɛde vitamin C aka ho so that that inflammation no a ɛrekɔ so no ne other way no ɛbɛha adwene. Ɛna vitamin C nso boa ma wo new tissues no ne cells no regoro ma nneɛma kɔ so kamakama. Ɛno nti mɛsrɛ wo sɛ efi nnɛ rekɔ yi, sɛ wowɔ ɔɔsa, ɔbɛlkye, tɛnbea, ew, tɛnbea na woyiyi mframa, tɛnbea na wofua yɛ kutuu, tɛnbea na kyerɛ sɛ eeh like o kɔmpleni, aduane tɔn mu ara, hwɛ, bɔfrɛ, wommoa me nsɛ yi a, Borɔfrɛ sei ara a ɛmbre yi, twitwa gu blender mu. Wotwitwa gu blender no mu a, ma n'aba no nwom. Ɛmu he ana bosome mmiɛnsa biara no, borɔfrɛ, n'aba, n'aba, ɛyɛ deworm a. Bosome mmiɛnsa biara no, ɛwɔ sɛ yɛdeworme, yɛnom nsonson nnuro. Nanso yɛnyɛ. Me koraa menkae time a meyɛɛ bi. Na mmom, mede borɔfrɛ a mebɔ me ho mmɔden sɛ anyɛ koraa mpo no, n'aba no, mmaako mmaako five to eight deɛ mɛwe afra because wopɛ one of the powerful eh, antiparasitic eh, can say phytochemicals a ɛsuppress those eh, worms no a ɛwɔ nipadua no mu a ɛyɛ bɔɔfrɛ no aba ɛno nti sɛ bɔɔfrɛ aba no wodi bɔɔfrɛ a we kakra fra wobɛtumi nso kora hata na wa wawe no te sɛ worewe nut ɛɛ biribi a kyerɛ sɛ worewe no dry no. Wobɛtumi ayɛ no powder na wayɛ no powder no nso ebia kooko bi na woredi a na wasa atere ketewa no measurement hia me the fact sɛ ade no yɛ no nkyerɛ sɛ keka bobɔ so ne overdose nso bɛtumi akɔɔso adeɛ. Wofa atere ketewa no bɛyɛ sɛ Ɛɛ, half. Wahu? Half. Na ebia kooko na wudi a, wode agu mu. Sɛ tii bi na woredi a, wode agu mu. Nkwan bi a, wode ayɛ dɛn? Wode agu mu. Wubetumi ayɛ no ebia anɔpa ne anwummere. Ɛɛ, bɛyɛ sɛ three days or five days, me ne wo apɔw so. Woadiwɛɛme wo ho. Ɛno nti, bɔɔfrɛ wei a ɛda hanom no, efi ɛnnɛ anwummere yi rekɔ, ma w'ani nnkɔ bɔɔfrɛ ho. Na bɔɔfrɛ wei, adeɛ baako a ɛsan nso yɛ me dɛ ne sɛ, sɛ wofa bɔɔfrɛ na aba no a, ɛyɛ one of the powerful eh eh eh ka ne sɛn, adeɛ a ɛ detoxify liver no. Brɛboɔ no ankasa yɛ organ a Nyame nyansaɛ mu no, eh ɛyɛ detox. Nneɛma a ɛnyɛ no a ɛwɔ nipadua no mu, ɛno na ɛyi firi nipadua no mu, wɔapia ma wo kidney no a ɛyɛ sɔneeɛ no ama excretion atake place. The moment a wobɛfa nneɛma bi sei no, ɛma pressure ɛmma berɛboɔ no ho. Sɛ woyɛ bɔɔferɛ aba powder anaasɛ wowe bɛyɛ sɛ five to eight anaasɛ maximum ten da bi a, ɛma wo liver no feeli relaxed. Wɔn a wɔn crytenin wɔ wɔ soro a wɔn go through yɛka no sɛn eh dialysis ahaa eh dialysis anaa sɛ even koraa mpo no doctor aka sɛ ɔde wo bɛto dialysis so as a result of crytenin ɛyɛ protein ne excess no ɛnyɛ sɛ wo fa bɔɔfrɛ na aba na wo teki na yɛde wo ba Balm of Gilead na yɛde wo to Those nutritional wei so a meka mekyerɛ wo bɛba abɛka nnipa no a na ne creatinine level yɛ refer no firi hospital kɛseɛ bi mu a ne baa hɔ na ɛyɛ two thousand plus and mede no too diet so for eight weeks by the grace of God no above six hundred and twenty nkoa dɛ ɛbɛ yi ɛyɛ ne fourth week a ɔbɛsan abɛba abɛkyɛki I will not be surprised sɛ ɛbɛba bɛyɛ sɛ sɛn three hundred ɛno nti mɛsrɛ wo sɛ ma wɔ kitchen hɔ ɛnyɛ wo pharmacy. Sɛ woamma wo kitchen, mukaase hɔ anyɛ bea bi a wo nnuro gu a, in fact, w'aso bɛyɛ hye. Ɛno nti, mɛsrɛ wo sɛ nea makyerɛ nyinaa no, fa yɛ adwuma. Wode yɛ adwuma a, ɛbɛboa wo Meresan summarise, makasa afa bɔɔfrɛ ahaban ho. Wote bɔɔfrɛ ahaban baako sei, wotwitwa gu blender mu anaasɛ ayowa mu, twi with nsuo one point five, sachet water and one and half na fa hono. Wowie a sɔ ne so nom, da biara wotumi yɛ ne saa a, ulcer no a wo battle no ɛbɛ clean, ɛbɛ kille no. Yɛnhwɛ adeɛ, antibiotics a yɛnom no a ɛma. Nkwammoaa no cells no a wɔn produce acid no nyɛ active no containi biribi a yɛfrɛ no proton pump inhibitor. Sɛ wofa biribi te sɛ bɔɔfrɛ a, papain yɛ one of the powerful proton pump inhibitor. Cells no a ɛproduce acid na ɛde those inflammation no ba no, ɛma no yɛ inactive. Ɛinhibite no. Ɛno nti sɛ wowɔ ulcer a, wowɔ stomach issue a, Bɔɔfrɛ yɛ the best fruit a ɛbɛboa wo. Bɔɔfrɛ no ankasa no, ɛbunu wee no, kɔbisa w'aberewa bi hwɛ. Yɛde yɛ nkwan. Yɛde yɛ frɔwɛ. Sɛ wo sensene ho no a, na woanoa no te sɛ nyaadoa no. Woyɛ wo poto gu so, ampesie na woabɔ, apem ampesie bi anaasɛ bayerɛ anaasɛ wei bi a, na woatwi, wohwie wo ngo kakra gu so na woredi. Woyɛ wei a. Ɛyɛ wo kitchen no na ayɛ wo pharmacy. Wonyare yare rofrof. Womfa wo sika kakra no a woanya no nkɔ baabi sɛ worekɔ akɔtɔ aduro. Mede si a, eh, wobɛtumi de wo WhatsApp line no, eh, WhatsApp no, eh, line no ni. Wobɛtumi de wo questions anaasɛ, eh, contribution bi afa 0200 801 801, 0200 801 801. Eh as I talk no ebi mo hwɛ yɛ live ɛwɔ pen TV eh face book eh ana you tube wo betumi ahwɛ no the same thing no ɛwɔ you tube ana eh face book pen TV GH ahaa anaasɛ you tube wo kɔ hɔ nom a pen TV GH ne nyinaa no wo betumi a capture no live ɛwɔ you tube ana yɛ ka ne sɛn. Eh, Facebook. Ɛno nti anwummere yi yɛasua adeɛ afa bɔɔfrɛ ho. Mɛpɛ sɛ deɛ yɛasua no, woma no nka hɔ. Wode bɛyɛ adwuma. The more a wo practice no, wobɛhu sɛ nnuro no a woanom no ara na sɛ bio eh, wo system no develop resistance a Results a ɛwɔ sɛ nnuro no a wonom no, feedback a ɛde ba no, ɛwɔ sɛ ɛde ba no, ɛmfa mma deɛ a, adɛn na woma wo kitchen hɔ, mukaase hɔ, ɛnyɛ wo pharmacy? Me, ɛduru mmerɛ bi na yɛreka gut system no, I was talking about the mouth, the oesophagus ɛna other vital organs no. Yɛreyɛ me treatment for cancer, na me go through chemotherapy ne radiotherapy, na me cancer no yɛ head and neck, Me kɔn. Ɛno nti na mentumi nwe sɛ adeɛ. Medi dry foods biara no a, in fact, ɛyɛ den ma me. That was two thousand and six and seven. Na ɛno no memia kuro, paanoo koraa na mede bɛ, medi tea a, te sɛ mebu paanoo no na mede abɔ eh, tea no mu na mayɛ dɛn, na madi because ɛbɛyɛ mmerɛ. Nyame wayɛ adeɛ. Yɛmmɔ yɛn nsam mma Yesu, wayɛ adeɛ. But Nyame maa ne nsa so a me go through treatment ɛwieɛ a me parents ɛne adɔfo me pɛ sɛ me use saa akwanya yi so na eh me papa Pastor Emmanuel Kwaff you know me wɔ SS ɔkyerɛɛ me chemistry na me yɛ one of the best chemistry student daddy Nyame nhyira wo infact from then till now eh ongyae makyi kwan Pastor Kwaff Ɛɛ ɔna yɛ Ham director daddy me salute wo wate nyame nhyira wo infact na ɛnyɛ simple na yɛ bɔ mpae ne nyinaa mu no after agronomy after food science after nutrition and dietetics ɛne ne nyinaa mu no nyame de abesia ɛna yɛ kyerɛkyerɛ ma wo kitchen hɔ ɛnyɛ wo pharmacy wo yɛ no saa a wo nyare da adeɛ a sɛ obi di agorɔ wɔ me ho a ɛbɛ ha adwene ɛyɛ Ɛɛ m'aduane, memfa m'aduane nni agorɔ because m'aduane na ɛyɛ m'aduro. Ɛɛ ɛno nti ma wo kitchen hɔ nyɛ wo pharmacy. Messages bebree aba. Messages be ee wow! Wow mepa makyɛw ɛɛ ahobraseɛ mu ɛyɛ WhatsApp message na mese yɛ ɛɛ mɛnfrɛ. Please thank you for the education please how many times can you drink the Paa. Oh wobɛtumi afa no daily nti na mese one and half sachet of water obi wɔ hɔ a wokaa no sɛ ɔsɛ ɛnɛ yɛnkɔ nko a ɛnɛ na ɔkeka mobɔ so daabi yɛnyɛ no saa nsuo eh, sachet no baako ne fa na bɔɔfrɛ a ɛmbereɛ te sɛ mensa ama mmoa ni wotwitwa gu blender mu anaa ayewa mu na watwi na wode ahono na ayɛ wo natural. Wonni diabetes a, wotumi koraa de ɛwoɔ kakra fra na ayɛ dɛdɛɛdɛ. Wotumi koraa nso de kube nsuo fra. Yɛbɛhwɛ vestral fat, ɛkwan a wɔn a wɔn afu ayɛ kɛseɛ a wɔpɛ sɛ ɛso te na ɛba normal. The moment a w'afu bɛyɛ kɛseɛ no, woyɛ ɔbaa a, wode mmaa ten gyina hɔ a, ɛmu seven wɔ fibroid anaasɛ ovarian problem anaasɛ wɔwɔ yɛka no sɛn, fertility issue. Woyɛ barima nso a, Ɛɛ, wobenya erectile dysfunction because erectile tissue na ɛwɔ sɛ blood pass through na ɛma erection no take place. Yɛ, yɛbɛhwɛ male health ɛna wo, ɛɛ, women health ɛɛ, one of the days na saa nneɛma wei nyinaa makyerɛkyerɛ. Ma me readi messages no bi saa mmerɛ a aka me bɛyɛ sɛ four minutes yi na yɛmfa mmra awieɛ. Nti na yɛse mom, momboa yɛ for time no. Momboa yɛ for time no. Momboa yɛ. I love the education on ulcer please I want to know the purpose of combining pawpaw with garlic eh I think pawpaw alone is enough sɛ wowɔ ulcer a spices bi te sɛ cinnamon, turmeric, eh ginger, garlic mo no eh I will advise you sɛ anka wobɛte so anaa sɛ wobɛgyae anaa wobɛ minimize paa especially ne moko

Ɛno nti make sure sɛ, sɛ ɛyɛ ɛmo with vegetable stew a, ɛyɛ different from tomato stew. Wei nyinaa no, I think one of the days no mɛkyerɛkyerɛ, ahaa, eh, mɛkyerɛkyerɛ one of the days. Ɛno nti make sure sɛ wo a, eh, woyɛ saa no, eh, wei. Yɛde product bi nso reba, probiotics, probiotics, eh, probiotics. Me papa, eh, Doctor Nyarkon, Pemem Deputy Director, Eh ɔde best product bi ba Ghana ha nom a eh probiotics wonya bi a ɛbɛboa wo ɛno nti yɛbɛka ho asɛm akyire yi please I am battling with ulcer so please help me I think sɛ please after the show no wa afrɛ please can pawpaw be used for pot belly eh yes eh pot belly is is is It's in line with vestral fat but ne nyinaa mu no yɛbɛhwɛ but I think sɛ after the program no na wafrɛ. Doc please I am Alberta can a pregnant woman take the pawpaw seed? Ɛɛɛ yes but not in the first trimester patro tie nie woyɛ ɔbaa ɔbaa a wafa nyinsɛn a anaa wonye mu a biribi a ɛdilate blood wofa biribi te sɛ soobolo eh, turmeric mo ne those wei nom no, cinnamon mo ne wei no a, o first three months no, first trimester no mɛnnonom. Ɛ, ɛ, ɛnane mogya, ɛbɛtumi ama wanya miscarriage. But after bɛyɛ o second, third trimester no, ɛfiri o six, seventh month no rekɔ no, wotumi because by then no afɔɔme, haa, ade no akɔ anim. Ɛno nti pawpaw seed no, woyɛ pregnant woman a, I think sɛ eh wobɛtumi afa no after bɛyɛ fifth month no kɔ ne kora mpo no half teaspoon atere ketewa no ɛfa eh anaasɛ wawe ne seed no ankasa no bɛyɛ mmiɛnsa to five pɛ a day eh as a as a way of deworming yourself ahaa ɛno nti eh saa na ɛteɛ mepɛ sɛ mefa saa akwanya yi so Mepɛ sɛ mefa saa akwanya yi so na eh, me crew no, you know, me crew no, nkurɔfo eh, ma memfa messages kakraa bi nka ho na good, good, good. Ei, ei ho, nti mo nyaa me frɛ. God, ma me mfa nkorɔfoɔ messages na yɛn mfa program no mmrɛ awieɛ. Ne yɛ fa saa akwanya yi so asrɛ mo sɛ, ɛyɛ forty five minutes or one hour a, ɛbɛboa. Wo bɛtumi anya kwan abɛ mu bi. Nti adɛn nti na mo mɛspɔnzaeɛ? Please what about kooko? Kooko, woba Balm of Gilead a, mewɔ bank bi wɔ Ghana hanom a, ɔmo aname kooko as seven to ten days. Woba Balm of Gilead a, kooko, ɛɛ, sɛ ama hɔnom ayɛ pakyaa anaase wei, ɛyɛ seven to ten days. Ɛno deɛ, men wɔre, bra Balm of Gilead na yɛn nso yɛnya wo sika kakra ndi, wate, na Nyame, ɛɛ, yɛntumi mmɔ afɔdeɛ nhyɛ Nyame animuonyam. Bra Balm of Gilead. God bless you for your teaching. I love the education on ulcer. Hello doctor please can a pregnant woman eat the pawpaw together with the seeds eh yes but as I said no woyɛ pregnant woman a wobɛtumi adi wo pawpaw no eh vitamin C no koraa bɛboa wo kwan bebree so eh ɛne papain no ne mmom no sɛ ɛyɛ first trimester a bɔ mmɔden sɛ eh after bɛyɛ five months rekɔ no na eh woayɛ wei. Anything bi a ɛyɛ related to that no na wahu wɔ gynacologist ɔno nso de na advice ɛbɛma wo sɛnea ɛbɛyɛ a wankɔ ankɔyɛ biribiara ama wo nyinsɛn nso ansɛe. Eh praise the Lord apol apol apologist eh Doctor Edmond thank you for the good job you are doing for us please how can we use the pawpaw seed for keeping the liver relaxed wow eh wo wofa pawpaw seed no a te sɛ deɛ mekaeɛ no eh wobɛtumi awe bɛyɛ five to eight Ɛɛ, da biara ɛba no saa a, ɛmma pressure mmɛda berɛboɔ no so. Berɛboɔ no na ɛyɛ internal detoxification. Ha, but in doing that no, wo introduce other ɛɛ form of ɛɛ boosters bi te sɛ pawpaw seed no a, ɛmma pressure mma no so. Wotumi nso koraa blend, anaasɛ wotumi yɛ no powder na w'aduane a woredi no wode bi ayɛ dɛn? agu no. Efi na ekue no, minim sɛ nea yɛanya no, yɛbɛde yɛn ho afiri ulcer ho ne other gut system disorders. Na merekyerɛ wo sɛ me camera man yɛ Christian Aboagye, Jeffrey, Poby, ɛna Emmanuel Anim. Graphics no nso deɛ, ɛyɛ Isay, Isaac Attah Opoku na ɛyɛ maa me. Ana MCR ana deɛ o produce me me ara me body body bra baako pɛ eh Kwabena Mante the papa eh Me pɛ sɛ me fa saa kwan yɛn so na me papa afrɛ Nyamekyɛ eh house of faith eh General Bishop Daddy Nyame nhyira wo ne mama Esther Me papa Isaac Eh ɔsɛe eh caprice yes eh me kyekyerɛ a wo ne mama Lydia pastor Tony Mensa PIWC foɔ a mo hwɛ yɛ nyinaa new tafo nyame nhyira mo na me kyerɛ wo sɛ me papa Asu Asante ɛne mama Lizzie ɛne me papa eh Samuel Antwi nso new tafo apostle ɛhwɛ me dada nyame nhyira wo ne mama Mary na me kyerɛ wo sɛ me papa Benedict special assistant to The chairman, ɔno nso rehwɛ me. Papa eh, Kwafo deɛ medi kan abɔ ne din, ɔne Mama. In fact, Nyame ayɛ adeɛ eh, sɛ Nyame yɛ adeɛ sei a, na ɛnsɛ sɛ yɛka yɛn ano hyɛ, ɛwɔ sɛ yɛda no ase. Na mmom no, mɛsrɛ wo sɛ eh, mede number yi reba abɛgu hɔ yi deɛ, frɛ yɛ na bɛsɔ yɛn asene, na sɛ biribi nso, God, Ɛɛ biribi nso haw a, mɛmfa nkɔ baabi mmea nnye wo sika ndi. Ɛkɔm de nkurɔfoɔ ma obi asɛ ɔyɛ dɔkta. Ɛkɔm de nkurɔfoɔ ma obi asɛ ɔyɛ prɔfɛt. Ɛno nti wopɛ baabi a ho bɛtɔ wo deɛ a, bra Balm of Gilead na yɛnhwɛ wo. Anaasɛ kɔ Day to Day Eye Consult na Dɔkta Eben ne ne team nso nhwɛ wo. Nti screen no, woahu sɛ Balm of Gilead foɔ ne Day to Day foɔ, yɛn numbers gu so. Ɛno nti wobɛtumi afrɛ me wɔ zero two four zero

Mɛgye wo so na woaba Balm of Gilead. Sɛ pressure na wowɔ, sɛ ɛyɛ diabetes, sɛ ɛyɛ liver issue, sɛ awoɔ na wopɛ a, eh, yɛbieeɛ no, ɛnnii one year, but as I speak, mewɔ client bɛyɛ eleven a wɔnyem. Mayɛ dinn, mepɛ sɛ Nyame boa next year wɔwo a, deɛ yɛbɔ yɛn advert no a, yɛde wɔn abɛhyɛ mu na yɛde agye yɛn yɛn points. Ɛno nti Nyankopɔn ɔnhyira wo. Nyame nka wo ho. Nyame boa dasene, yɛbɛhwɛ biribi afa male or women health afei na yɛhwɛ ha nti nyame nka yɛn ho nkyerɛkyerɛ yɛn nyinaa bye bye.

Baba day to day eye care consult abusuafoɔ day to day eye care consult yɛ bea bi a yɛhwɛ ani. Ne yi sɛdeɛ ɛyɛ wɔ bia yɛyɛ glaucoma screening we do refraction sɛ nkeka sɛ ɛporo nsuo sɛ yɛ wo dɛn biribi biara ɛfa ani ho deɛ ɔba day to day eye care consult.